Merħba għal dan l-episodju ġdid fuq l-istazzjon tagħna Rescoli by Carlo. Tinsewx tagħmlu subscribe fuq il-channel tagħna u tafsu dik il-qanqina biex tiġu notifikati kull meta jitla episodju ġdid fuq il-channel tagħna ovvjament. Mela, tinsewx, l-channel tagħna jismu Rescoli by Carlo bħal kull ħaġa li eh, għandna ah, fuq is-social media. Mela, illum ħankunu qegħdin nitkellmu fuq din il-biċċa mara li għandi hawnhekk ħdejja. Biss qabel ehm, nixtieq nifurmakom li aħna ehm, xi kultant ikollna dawn il-biċċiet partikolari ta' mara ehm, kif eh, tistgħu taraw ukoll daw tliet biċċiet, tliet biċċiet għandna hawnhekk fuq xulxin għandna din il-banketta li hija oriġinali Minn żminijiet tas-sebgħinijiet għandna din il-biċċa għamara hawnhekk li għalkemm tidher li hija ġdida fjamanta hija biċċa għamara li kienet tal-erbgħinijiet, jiġifieri qegħdin nitkellmu fi żmien il-gwerra. U l-biċċa ta' taħt hija wkoll biċċa antika li hija mid-century bażikament għandha l-kantunieri tagħha maħdumin apposta għat-tond, qed jerġgħu jiġu invoga dawn il-biċċiet tal-għamara, kull ma minna aħna tajniha tindifa tajba ħallejna l-wiċċ kif kien biex nipproteġu l-istorja tagħha imma l-ixkaffa t'isfel tajniha, sbajniha bl-abjad bid-deżilmi tal-alfresko. mill-Frenxix Furniture Paint u mbagħad tajniha browning wax biex intuha laqta naqra iktar antikizzata. Mela, ħa mmorru għal din il-biċċa mara li għandi ħdejja hawnhekk. Din il-biċċa mara li għandi hawnhekk kienet kif ngħidu llum il-ġurnata friġġ. X'kien jiġri f'dak iż-żmien? Mela, l-iskaffa il-biba t'isfel jekk tinnutaw din qisha komodina. Fil-fatt, hija larder, bl-Ingliż jgħidulha larder fejn isfel kienet tkun magħmula magħluqa kollha bi pjanċi u insulata, jiġifieri kellha insulation biex affarijiet li riedu jibqgħu għall-frisk bħal ħalib pereżempju jew laħam jew prieżet li kienu jinxtraw dak iż-żmien kienu jibqgħu friski għal ftit jiem. U l-ixkaffa ta' fuq kienet tinżamm kienet eh, bl-ixkaffar fejn kienu eh, jinżammew il-preserves u wkoll xi affarijiet oħrajn bħal żjut u xaħmijiet li kienu jintużaw dak iż-żmien u hawnhekk dawn kienu jibqgħu wkoll friski għax minn taħt il-friż kien jitla' 'l fuq u ma kienx ikollhom problema li l-prodott ħa jinqata' li ħa jiskadi fl-istess ġurnata imma kien jieħu ftit iktar jiem biex jibqa' jinżamm. Mela, x'għamilna fuq din il-biċċa? Mara din ġiet imqaxxra u mnaddfa mill-antik stor li huwa s-Sur Bezzina, ħa biċċa xogħol kbira wkoll irrestawra anke s-saqajn tagħha din il-biċċa xogħol. U aħna li għamilna ġewwa żbajnieh bis-salt of the earth li huwa bir-range tal-laser range tal-Freshik Furniture Paint u fuq barra il-kulur huwa Scotch Mist li wkoll huwa mil-laser range dal-kulur huwa partikolari jogħġobna ħafna għax huwa kulur vera klassiku u vera jmur ma' ħafna kuluri oħrajn u dekori oħrajn. X'għamilna iktar? Mela żidna dawn il-moulds li huma mill-wood you bend u ħanniehom fin-nofs ta' kull panel, fil-fatt hawn tnejn, u mbagħad wara li sbajna, wara li waħħalna u li sbajna kollox, tajna ftit gorgeous gold mill-prodotti tal-French Chic li jisimhom French Sheen li huma metallics Hemm kuluri differenti fejn intom tistgħu tagħżlu biex tagħtu shades differenti fuq l-għamara tagħkom. U bil-gold għamilna il-molds u għamilna it-truf ta' din il-biċċa xogħol few il-panel hawnhekk għamilna l-pumi u għamilna l-boċċi li hemm tas-saqaj isfel. Fl-aħħar il-wiċċ ħallejnieh fuq l-injam Kulma tajnieh wash bil-kulur u l-wash ħa ftit mill-kulur imma l-vina u l-inja ma baqgħet tidher u fl-aħħar tajna l-browning wax li aħna nħobbu nużaw ħafna. Tajna l-browning wax hawnhekk, jiġifieri fejn hawn ċertu dettalji u ċertu daqqiet reġgħu ħarġu għax tajna il-wax biex kemm jista' jkun tibqa' xorta antikizzata għalkemm hija klassika u tmur ma' ħafna dekor ieħor fid-dar, tista' tintuża anke bħala komodina. Ovvjament hija xi ħaġa oriġinali, xi ħaġa li m'intomx ħa ssibu kuljum u f'kull ħanut, xi ħaġa rari u tajjeb li tkunu tafu li din qiegħda għall-bejgħ fil-ħanut tagħna Rescoli by Carlo. Għal-lum daqshekk, niltaqgħu darb'oħra sakemm nerġgħu niltaqgħu ta' ta'.